китап вакыйгалар, китапка кагылышлы вакыйгаларның төп э, ике вакыйгасы бар. Ул да булса җәй башында июньдә Кызыл мәйданда була торган китап күргәзмәсе һәм менә шушы э, бу инде Мәскәү халыкара күргәзмә э, дә инде бу китап күргәзмәсендә кимендә 300 дән дә артык нәшрият катнаша. Һәм менә ел китабы конкурсында инде 500 дән артык китап Э, катнашуы билгеле һәм шушы э, китаплар арасында безнең Татарстанда чыккан э, нәшер ителгән китапларыбыз дәрәҗәле призлы урыннарын алу яллау бу инде зур дәрәҗә дип әйтәсе килә нинди китап укыганыңны әйтсәң үзеңнең кемлегеңне әйтәм дигән бер әйтем бар име шуны әйләндереп менә безнең нәшрият нинди китаплар чыгару белән мәшгуль Былай әйткәндә, елына без уртача 150 дән 200 гә кадәр исемдә китап чыгарабыз. Бу инде ял көннәрен алып атсак, көн саен бер китап дигән сүз.
Шуңа күрә болар бу чыккан китаплар арасында бу инде мәктәп дәреслекләре дә бар, тарихи китаплар да, проза да, инде шигърият тә, төрле зәвыкка карап инде төрле зәвыкка җавап бирерлек китаплар бар. Инде монда Мәскәүгә дә алып барган китаплар арасында 200 дән артык исемдә китаплар бар, барлыгы 3000 нән артык данә китаплар һәм шуны әйтеп әйтәсем килә, 90 процентыннан артыгы сатылып буш кайттык Мәскәүдән. Димәк, ихтыяҗ бар, киләчәктә дә шул шушы ихтыяҗ булыр дип өметләнәбез.
Ярминкә яшәп китү өчен, әлбәттә, башта үзеңнең товарың булуга тиеш бит инде, гыйме? Товарсыз гына чыгып китә алмыйсың. Икенчедән, ярминкәгә баргач, кемнең нинди товар сатканын да күрәсеңдер, гыйме? Менә шулар янәшәсендә сезнең, безнең дип әйтәм, үзең нәшрият чыгарган китаплар ни дәрәҗәдә? Бик мактанасы килмидер, дөресен э, әйткәндә, әмма әмма чагыштырганда безнең э, китапларыбыз ассортимент буенча да, безнең төрле төрлелеге буенча да, аннан соң ясау китапның җитештерү сыйфаты буенча да шактый э, яхшы дип әйтәсем килә. Башка нәшриятләр алдында да, башка беркем алдында да безнең теге оялырлык ниндидер китапларыбыз түгел. Хәтта чит илләр белән чагыштырганда Без кайбер китапларыбыз әле яхшырак та, әмма шушы ярминкәләрнең аларның тагын да бер төп максаты дип әйтәсем килә, без, без дә анда барып башка нәшриятләрнең китапларын карап, тәҗрибә өйрәнеп кайтабыз. Һәм инде монда мин генә түгел, ә менә нәшриятта эшләүче редакторларыбызга да шундый мөмкинлек бар. Алар көн дәвамында, Мәскәү бит инде якын гына безнең өчен. Ә бит бу күргәзмәдә Якутиядән, Анда Чечнядан, Дагестаннан, төрле ерак өлкәләрдән дә катнашучылар байтак, алар өчен авыррак ул андый эшне оештыру. Ә безнең редакторларыбыз, аларның бөтен яңа нинди кайсы нинди юнәлешләр бар, китап кайсы якка, ничек Э, э, ничек э, үсеш ала, үсеш ала шуларын, шуларын өйрәнә алалар һәм өйрәнеп кайталар һәм безнең эшебездә шушы тәҗрибәне инде файдалана да алалар. Әнә соңгы вакытта балалар өчен энциклопедия күренде. Менә ул бик тиз эшләнгән, күрәсең, Э, шул турыда сөйләп китсәгез иде. Аны тиз дип әйтәсе әйтеп булмый, чөнки бу энциклопедияләрне э, шунысы өчен рәхмәт, бу безнең татар телен саклау э, һәм үстерү комиссиясе инициативасы белән безнең президентыбызга рәхмәт бу инициативаны хуплаганы өчен һәм менә шушы энциклопедияләр ул инде русча андый китапларны күреп күнеккәнбез, безнең татар телендә дә андый китаплар буласын һәм кирәген белеп Шушы эшкә тотындык. Аны бит инде башта тәрҗемә итәсе бар, хокукларын алып, бу русчадан тәрҗемә ителгән китаплар. Монда инде велосипедны уйлап табасы юк. Безнең ул тәнебез турында, шул ук машиналар турында, песиләр турында анда. Һәм бу проект шактый гына инде э, халык тарафыннан да шактый макталды. Менә ул бүген китап э, иң сатыла торган китапларның берсе һәм Мәскәү күргәзмәсе дә баны күрсәтте. Берсе бер калмады ул китапларның, бөтенесе сатылып бетте. Һәм э, бу проект инде киләчәктә дә дәвам итәр дип өметтә торабыз, чөнки болар безнең бу энциклопедияләр алар беренче чиратта безнең балалар бакчаларына йөрүче, безнең балаларыбыз өчен эшләнгән, шуларга юнәлгән, юнәлтелгән. Ә инде киләчәктә эшли торган, менә инде хәзер сөйләшүләр алып барабыз, киләчәктә тагын ун шундый китапны чыгару турында, инде мәктәп балалары өчен. Бу инде тагын да безнең инде бар анда төрле бүленешләр 0 плюс 6 плюс э, менә хәзер инде 6 э, плюска күчәбез менә киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дип торабыз чыннан да китап укымый дип кул кушырып утырсаң әлбәттә укымаячаклар инде чөнки э, әгәр дә кулында гаджеттан башка әйбер күрмәгән бала ул шуның белән үсәчәк тәрбияләнеп Баланы миңа калса менә шундый китапларга ымсындырып, шундый китапларны тәкъдим итеп, чөнки моңарчы безнең әле күп генә әйтсәк тә, менә каян алыйк соң без балаларны өйрәтә торган, балаларның күңелен җәлеп итә торган китаплар дип әйткән кешеләргә менә җавап изеннәндер инде. Мин күргән сезнең алты энциклопедиягез, чыннан да ул. Аннары без дә тик кенә тормыйбыз, заманның үзгәрешләрен бөтенесен чамалап, карап торабыз. Шуңа күрә менә сез әйткәнчә, Безнең яшьләребез, алар күбрәк гаджетлардан файдалансалар да, без аларга карата да менә үзебезнең интернет сайтыбызны булдырдык һәм ул интернет сайтыбызда бушлай рәвештә бүген электрон китапларны укырга мөмкин. Ул мең ярымнан артык электрон китап анда. Безнең милләттәшләребезнең төрле илләрдә, төрле безнең Татарстаннан читтә яшәүчеләре билгеле һәм алардан бик күп рәхмәт сүзләрен ишетергә туры килә. Һәм әле соңгы проектларның берсе буларак, монда шуны да әйтеп үтәсем килә, безнең Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич ярдәме белән безнең бездә шушы сайтка 770 сәгать күләмендә аудиокитаплар да урнаштырылды. Бу инде безнең төрле җирдә яшәүче милләттәшләребез татар телен ничек дөрес иттереп файдаланып, дөрес иттереп, дөрес татар телен ишетү мөмкинлегенә ия булдылар. Һәм шунсы тагын игътибарга лаек дип әйтәсем килә. Бу проектка биш куллап безнең телевидение дикторлары, безнең театрларыбыз артистлары тарафыннан алар катнашуы һәм алар тарафыннан бу безнең китаплар яңгыравы бу проектка тагын да ниндидер ямь өсти. Һәм мин шуны да уйлап куям кайчагында, менә ул бит инде аудиокитаплар, ул 30 нчы, 40 нчы елларда уйлап табылган әйбер. Һәм әгәр дә ул менә шул вакытта безнең татар телебездә аудиокитаплар яңгыраган, яңгыратылган һәм яздырылган булса, без бүген ул вакытта татар теле нинди яңгырашта, ничек яңгыраганын белгән булыр идек. Ничек үзгәргәнен, ул бит тел бит үзгәреп тора. Заман белән үзгәреп тора. Э, гомерен татар китабын бастыруга багышлаган Иван Николаевич Харитонов заманында Европага барып, татар китабын э, белән танылган һәм шунда ярминкәләрдә, халыкара ярминкәләрдә алтын медальләр алып кайткан. Бу 115 еллар элек моннан. Димәк, сез шул, шул традицияне дәвам итәсез килеп чыга инде, әйме? Ну, шулайрак килеп чыгадыр.
Ну, әмма шуны да әйтәсем килә, безнең нәшриятебезгә инде быел 102 ел яшь тулды. Менә шушы 100 ел, бер гасырдан артык эшчәнлегебез гә карамыйча, менә аңа кадәр дә Казан шәһәре ул менә типографияләр һәм китап бастыру үзәге булып торган. Һәм биредә Каримовлар типографиясе, менә шул сез әйткән Харитонов типографияләре шактый гына эшләп, бүгенге көндә хәтта менә билгеле булган Үзбәкстан территорияләренә, Төркмәнстаннарга, Казахстаннарга басылган китаплар әле әле дә менә аларда китапханәләргә кереп карасак, анда Казан 1890 нчы 1900 нчы еллар һаман саклана
соңгы вакытка нинди проект заманча нинди проектлар тагын тәкъдим итәсез үзегезнең укучыларыгызга без инде
әйтәсе килә иң популяр проектларны калдырмыйбыз һәм төрле яклап без милли китапханә белән берлектә Нинди китаплар халык тарафыннан укыла, китапханәләрдә алына? Шушы хәтта ел китабы, Татарстанның ел китабы конкурсын да берлек китапханә белән бергә үткәрәбез. Үзебезнең нәшриятыбызның кибетләрендә сораштыру үткәрәбез. Шул сораштырулар һәм ел китабы конкурсы нәтиҗәләре буенча без киләсе елларда нинди планнар корырга икәнен шуннан мәгълүмат туплыйбыз. Һәм киләсе елда чыгачак шактый гына китапларны безнең менә социаль челтәрләрдә булган аккаунтлардан белеп була. Ул да булса инде ел саен без инде беренче чиратта безнең классикларыбызны онытмыйча, аларны менә быел Тукаебызның 135 еллыгына багышлап менә шу инде ел Россия күләмендә ел китабы дәрәҗәсенә танылган безнең менә өч томлыгы Җиңүе дә